Hello abusuafo, yɛma yɛn akɔ aba ɛba dwumadie yi so. Yɛn corset master class a from first June yi ɛbɛyɛ no ɛnie. Wei ɛyɛ transparent corset dress, nti transparent no nie. Wohwɛ a wei no ɛyɛ organza, okay, ɛna yɛasisi beads ɛwɔ so. Ɛna yɛde boning no, yɛapaepe black na yɛde boning no ahyɛ mu, ɛna wohu ne saa no. Ɛna ɔba ha sei so a, wei no yɛ brazier cap, yɛtwa brazier cap no separate ɛna yɛapam ɛde ahyɛ mu. Ɛna deɛ ɛda ne so yɛ cord, yɛatɔ ɛna ɛde ahyɛ mu. Na woba aseɛ ha sei no so a, ɛyɛ slit panel ɛna yɛatwa ɛna yɛde ayɛ. Wei nyinaa yɛbɛkyerɛ wɔ yɛn free corset master class no Registration fee yɛ fifty cedis, okay, wotua fifty cedis no a, wo weekly contribution no yɛ ten cedis. Ten cedis no yɛbɛhwɛ sɛdeɛ wobɛtwa saa brazier cup wei separate. Wobɛtwa parting no na wode apam brazier cup no ada no. Wowie a no, emu no so no, yɛbɛhwɛ sɛdeɛ yɛbɛtwa emu no so, okay. Na bias no a ɛwɔ mfimfini ɛne na bone no hyia mu no, yɛbɛhwɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ no. ɛna ɔhyɛ gold bi a ɛbɔ da so, ɛno nso yɛ beads. Sɛdeɛ yɛsi beads wɔ ataadeɛ mu no, ne nyinaa yɛbɛsua. Ɛna woba aseɛ ha sei nso a, aseɛ ha sei no nso yɛ panel slit, okay? Woahu sɛ aseɛ no ayi. Ne nyinaa yɛbɛsua. On the first June ɛna yɛbɛhyɛ yɛn classes no ase. First June, okay? First June twenty twenty five ɛna yɛhyɛ yɛn classes no ase. Nti no, Wobɛtumi a register wo slot no seesei a, registration fee fifty cedis no, number no na ɛda screen no anim no. Woyɛ a na watwa screen shot de asɛnde saa number no. Wode sɛnde saa number no a, then ma me ma wapɔw bi. Ɛnɛ yɛ March, first March. First March yi, to susu one cedi. Wotu susu one cedi a, by the end of March no, wobɛnya thirty cedis. April, to one cedi da biara. Ɛno nso wobɛnya thirty cedis. Wobɛ wobɛka abom no na ayɛ sixty cedis. Wobɛtumi de a register for class no, then May, ɛno nso one one cedis, ɛbɛyɛ thirty cedis. Nti yɛnhyɛ aseɛ June no, na woanya ninety cedis. Ninety cedis no, wobɛtumi de aregister corset class no, na aka forty cedis, na forty cedis no de atua one month deɛ. Saa de wei na da bi a ɛsi June no mu ayɛ saa, da bi a one cedi. Ɛbɛma woanya sɛdeɛ yɛtumi pam anaasɛ ɛbɛma wɔahu sɛdeɛ wɔtumi pam kɔsɛ berɛ so. Na ɛnyɛ wei pɛ na yɛbɛyɛ, yɛwɔ Bastia nso wɔ hɔ, sɛdeɛ yɛbɛtwa Bastia na ɛno nso yɛde Brazier Cup no ahyɛ mu, yɛde Burnley no nso bɛhyɛ mu, ne nyinaa yɛbɛsua ne nyinaa. Nti no book wo slot, slot no yɛ limited, sɛ wohwɛ kɔsɛ berɛ so yi na w'ani gye ho na ɛyɛ wo fɛ na wopɛ sɛ wohunu sɛdeɛ yɛpam wei na wei no yɛ transparent kɔsɛ dress WhatsApp saa number no sisi a, anaasɛ send wo contribution na 50 cedis registration fee no ɛto saa number no so. Edin a ɛbɛba yɛ Malon Osei Asante. Okay? Nti no sɛ wowie a, wotwa screenshot no wie a, na wode asɛnde me WhatsApp no. Mede wobɛka group no ho. Apɔn no a mede maa no, kae sɛ ɛnɛ first March fa one cedi to hɔ. Up till the 31st March, wobɛnya 30 cedis. April a, yɛ no saa a, wobɛnya thirty cedis, woka bom a ɛyɛ sixty. May, yɛ no saa a, woka bom a ɛbɛyɛ ninety cedis. June, first June na yɛbɛhyɛ aseɛ. Yɛhyɛ aseɛ a, woanya registration fee ɛda hɔ. Sɛ sisi a nso sika no wɔ ho so a, wobɛtumi aregister. Ɛyɛ first come, first serve. Wei, ɔde kɔyɛ wedding ɛna yɛyɛ ɛmaa no. Ɛyɛ wedding dress na yɛsua. Okay. wedding dress na yɛresua yɛ. By November deɛ ne yɛhu eighty percent a Nyame yɛ adom a Buronya yi bɛtumi de ayɛ Christmas dress na yɛn nso yɛpɛ sika kakra ayɛ dɛn de ahyɛ yɛn bɔtɔ mu. Ɛsi afe sɛsɛɛ mu a January a na yɛasan atoa so. Nneɛma bebree wɔ hɔ a yɛbɛsua nti sɛ w'ani gye ho a, register now anaasɛ book wo slot now na mmerɛ no anyɛ too late ama because sɛdeɛ madi kan aka no function ntwi mfa nipa dodoɔ na ɛyɛ adeɛ yɛde nipa kakraa bi na ɛyɛ adeɛ ne a make sure sɛ kakra no a yɛde ɛyɛ no mfasoɔ ɛbɛba so okay nti yɛde bɛsi asɛ sɛ w'ani gye ho a send the registration fee no si saa number no so 50 cedis no na twa screenshot ɛfa to whatsapp line no so no, okay, wowie a, then WhatsApp group na yɛ create no de wobɛka ho na first June ɛyɛ me birthday gift ɛdi kan ma te aseɛ sɛ me birthday yɛ nine June nti birthday package na mede ma mo concert class ɛne bo wɔ nkyɛn amount na mede ma mo no but fashion ntwi ɛyɛ biribi afiri nti na yɛde saa price na ɛyɛ ne ɛma nti sɛ w'ani gye ho a book your slot now before it's too late okay yɛda mo ase